Salam hormatly ildeşler. Şu gün 2025-nji ýylyň 20-nji ýanwary, hepdäniň hem duşenbe güni. Şu gün men bilen ofitsialna Türkmenistanyň Prezidentine ýüzlenme edesimiz gelýär. Şu gün, şu gün meň bilen ine Muhammed aga Kensington Centeriň ýolbaşçysy e, gatnaşýar. Muhammed aga, salam aleýkum. Salam aleýkum, aleýkum assalam, salam watandaşlar. Şu gün biz çykyşymyzda Türkmenistanyň Prezidentine ýüzlenjek bolýarys. E, siziň bilşiňiz ýaly, Türkiýede 32 38-den gowrak adam zäherlenip öldi. Olaryň esasy bölegi türkmen graždanlary. Onuň daşyndan Türkiýäň hassahanalarynda kyrk iki adam komada ýatyr. Ol diýmek, zäherlenip ölýän türkmen graždanlaryň sany köpelmegi mümkin. Ine, şonuň üçin bul eýýäm ikinji gezek şol ýaly Türkiýede bolup geçýän agyr hadysa. Birinji gezek ne Türkmenistanyň prezidenti, ne milli lideri kömek etdi şu zatlara. Indi ikinji gezek şul hadysa bolanda biz Türkmenistanyň prezidentinden talap edýäris. Ölen adamlaryň hossarlaryna we komada ýatan adamlara gaty gyssagly ýagdaýda Türkmenistanyň Prezidenti kömek etmeli. Siz Konstitusiýa eliňizi goýup, bütin dünýäň öňünde kasam aýtdyňyz, Men Türkmenistan graždanyň bähbitlerini goraryn, men Türkmenistan graždanyň hakdyny, hukuklaryny bütin dünýäde goraryn diýip. Ine, häzir şol ýaňky ýagdaý emele geldi. Şonuň üçin, biz sizden talap edýäs, siz türkmen graždanlary ýek özüni goýmaň, şol adamlar ölen bolsa-da, olar we olaryň hossarlary Türkmenistanyň graždanlary, siz Türkmenistanyň prezidenti. Komada ýatan türkmen graždanlaram siziň graždanyňyz, siz şolaryňam prezidenti. Siz diňe korrupsion hökümediňki däl-de, şolaryňam prezidenti. Şonuň üçin, sizden talap edýäs, Konstitusiýanyň esasynda gaty çalt ýagdaýda hökümiňize buýruk berip şol adamlara kömek etmeli. Muhammet aga. Size söz berýän. Bolýar. Salam watandaşlar. Biz Türkmenistanyň oppozision güýçleriniň koordiniraýjy sentriniň başlygy Muhammet Döji biz koordinasionnyý sowetiň adyndan ýörite ýüzlenme Serdar Berdimuhamedowa edýär. Serdar Berdimuhamedow şu gün ofisialny Türkmenistanyň Prezidenti hasaplanylýar. Ol Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň elini goýup, Kurana elini goýup kasam içdi, Konstitusiýany doly ýerine ýetirerin diýip. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň esasynda Türkmenistanyň Prezidenti borçly hökmany ýagdaýda öz graždanlaryny daşary ýurtda goramaly. Birküç ýyllygyň içinde Türkiýede biziň watandaşlarymyz arak zäherlenme esasynda bir topary aradan çykdy, bir topary komada bolnisada ýatyr. Olaň hossarlary Türkmenistanda, çagalary, aýallary, eje-kakalary, garyndaşlary Türkmenistandan Türkiýä gelip bilenaklar. Türkmenistanyň döwleti, Türkmenistanyň Prezideti ýörite karar çykaryp, ýörite delegasiýa döredip, Türkiýedäki heläk bolan türkmenistanlary öz garyndaşlaryna, hossarlaryna tabşyrmaly, öz hasabyna, döwletiň hasabyna. Garyndaşlaram öz däp-dessurlaryna görä ýüregine jaý edip, olary jaýlamaga Olaň haklary bar, ola şoňa hökmän hem şo zady döwlet şolaň öňüne etmeli. Şol üçin biz Serdardan talap etýäk, gyssagly ýagdaýda öz Türkiýedäki posolstwasyna, konsullyklaryna ýörite buýruk berip, ýörite delegasiýa döredip, olara budjet belli edip, Bolnisada ýatanlaryň hemme harajatyny döwlet öz üstüne almaly we Türkiýeden heläk bolan adamlary Türkmenistana äkidip, Türkmenistanda olara jaýlamaga doly mümkinçilik döredip, olary öz hasabyna etmeli. Şol üçin biz Serdar Berdimuhamedowdan öz kanuny borjuny ýerine ýetirmegini talap edýär. Biz şu beýanaty Türkmenistanyň Prezidentine Türkmenistandaky daşary ýurtlaryň posolstwalaryna, OON-a, Human Watch Rights-a, ABS-e, hemmesini ofitsialny hat bilen ugratýar. Şol üçin biz şu meseläni doly ýerine ýetýänçä biz degişli çäreleri göreris. Şol üçin biz ýene bir gezek Serdar Berdimuhamedowdan talap etýäk, şu kömegi öz şu kanuny borjuny ýerine ýetirmäge. Sag boluň watandaşlar. Murad aga sesiň gelena. E, sag boluň Muhammed aga, gaty dogry belläp geçdiňiz. Eger-de Serdar Berdimuhamedow siz ýakyn geljekde şu ölen adamyň hossarlaryna ölen adamyň jesedini getirip olara kömek etmeseňiz ýa-da e, Türkiýäniň hassahanalarynda ýatan adamlara çykdajylaryna kömek etmeseňiz, onda biz hökmany suratda gaty çalt ýagdaýda bütin dünýäň döwlet ýolbaşçylaryna, halkara guramalara hat ýazyp, biz mass-mediada siziň hakyky kimdigiňizi we siz Türkmenistanyň prezidenti däl-de, türkmen graždanynyň prezidenti däl-de, Putiniň guly diýip biz hökman subut ederis hem ýerde. Şonuň üçin ine biz size ultimatum hökmünde sizden talap edýäs şony. Eger şuny etmeseňiz, Biz siziň bilen soňuna çenli şul ölen adamlar üçin göreşeris we bütin dünýäde siziň kimdigiňizi subut ederis. Şonuň üçin biz size ultimatum goýýarys, şul meseläni gaty çalt ýagdaýda çözmeli. Eger-de çözüp bilmeseňiz, Arkadag şäheriniň finansirowanyny durzaýyň, şo pullardan adamlary çözüň. Adamlaryň ýaňky çykdajylaryny ýapyň. Hemme çykdajylary jemläp alsaň, Çykdajylar bir ýüz müň, iki ýüz müň dollardan geçenok. Şony türkmen döwledi prezidentiň karary bilen býujetden berip bilmese, onda ol türkmen döwlediniň hökümedi Türkmenistan graždanlaryň hökümet däl, ol bir korrupsiýaň, ol bir betbagtçylyk üçin, zulum üçin edilen hökümet diýilýär. Şonuň üçin biz sizden talap edýäs, şul talabyň esasy manysy siz konstitusion haklaryň esasynda, konstitusion jogapkärçiligiň esasynda hökmany suratda hökümet tarapyndan şul adamlara kömek etmeli. Siziň birinjiden birinji borjuňyz hemme gitjek ýerleriňizi, hemme ýygnaklaryňyzy, hemme zatlary durzup, iň birinji zady çözmeli zadyňyz ine şu zady. Sebäbi bul çenden geçýän bir bolmajak bir agyr ýagdaýly waka. Siz şuňa üns bermeseňiz, galan üns berýän zatlaryňyzyň hiç hili gymmatlygy we hümmedi ýok. Muhammet aga, onda eger-de başga aýtjak zadymyz bolmasa, biz şu gün şu gezeklikçe efiri jemläli. Häzir biz hat ýazarys prezidentiň adyna ýaňky diýen zatlarymyzy we eger-de şu ýakyn günlerde hiç hili dogan-garyndaşlaryndan we Türkiýedäki ýatan adamyň hossarlaryndan ýa habar alyp biz eger biläýsek hiç hili kömek etmedik türkmen hökümedi biz hereketimize başlarys mass mediada we ýuridiçeski administratiwny hereketleri başlap biz bütin dünýä subut ederis siziň kimdigiňizi. Boldy. Onda hoş sag boluň indik gepleşiklere çelli. Hoş bol sag bol. Hoş boluň.